Helo bawb, gobeithio bod chi'n cadw'n iawn ac yn cadw'n ddiogel. Nawr, mae'n siŵr eich bod chi erbyn hyn wedi cael y daflen wythnosol o weithgareddau drwy Parent Mail, a fel yr arfer, fe welwch chi tasg thema yn y canol. Nawr, y dasg yr wythnos hon ydy creu holiadur. Mae croeso i chi wneud yr holiadur ar bapur os ych chi eisiau, a'i chadw hi'n saff tan i ni fod nôl 'da gilydd yn yr ysgol. Ond os ydych chi'n teimlo'n fwy dewr neu'n fwy hyderus, beth am roi cynnig ar Microsoft Forms? A beth dwi'n mynd i wneud nawr ydych atgoffa chi o sut mae defnyddio Forms. Mae angen i chi mewn gofnodi i Office 365, byddech chi wlad brefi yn gwneud hynny drwy hwb a wedyn mynd mewn i Office 365. Diffwys a Berwyn, defnyddiwch chi Office 365, peidiwch mynd mewn i hwb a aros ar Office 365 fel ych chi'n neud pan ych chi'n mynd i Teams. Ond yn lle clicio ar y deisen Teams, ych chi'n clicio ar Forms. Cliciwch arni a fe gewch chi ddau opsiwn, sef New Form neu New Quiz. So cliciwch ar New Form, ac yn syth i chi mewn yn y choliadur chi. Rhowch deitl i choliadur, mae alw hwn yn choliadur am Gymru, a gallwch chi gadw at un iaith ar gyfer y dasg yma. Allwch chi benderfynu e, os ydych chi'n moyn creu holiadur Cymraeg neu holiadur yn Saesneg. Peidiwch â cymlethu pethau trwy trial wneud un ddwyieithog. Um, Yn y blwch yma, gallwch chi roi disgrifiad rhywbeth tebyg i gofynnaf yn garedig i chi gwblhau neu ateb rhai cwestiynau uh, am Gymru, rhywbeth tebyg i na, os ych chi eisiau. Wedyn, add new ar gyfer ychwanegu cwestiynau. Na, mae ydych chi ddewis o mathau gwahanol o gwestiynau, felly os ydych chi'n clicio rhywbeth fel choice, i chi rhoi cwestiwn caeedig ar gyfer y person sy'n ateb. Rhywbeth tebyg i, um, ydych chi'n hoffi byw yng Nghymru? A mae hwnna'n ateb, atebion caeedig, yn dweud, fel rhywbeth tebyg i ydw a nac ydw, sy'n angen mwy na na. Ac hefyd, os ydych chi'n hofran lan fan hyn, mae'r bocs bach insert media yma'n dod lan. Cliciwch ar hwnnw a cliciwch ar image A gallwch chi ychwanegu llun os ydych chi'n rhoi Cymru neu Wales neu Rai Goch neu Red Dragon, unrhyw beth mewn yn y bocs, gwneud search a gallwch chi ddewis llun ych chi'n hoffi a clicio ar add er mwyn ychwanegu fe. Mae hwnna'n gwella golwg yr holiadur, yn neud iddo fe edrych yn fwy proffesiynol falle. Wedyn, chi'n mynd mlaen i'ch cwestiwn nesaf chi. Ad neu falle bod chi eisiau un fwy, um, fwy agored tro yma, rhywbeth tebyg i uh, ble mae eich hoff le chi yng Nghymru, neu beth byddech chi'n newid am y wlad, rhywbeth tebyg i na. Triwch cael gymaint o amrywiaeth o gwestiynau ag y gallwch chi. Unwaith ych chi wedi gorffen bwydo'r cwestiynau mewn i'r holiadur, cliciwch ar theme Allwch chi newid y lliw neu rhoi rhyw luniau tu ôl, rhywbeth am bod ni'n wlad mynyddig, bod yna fynyddoedd tu ôl ac yn y blaen. Llwch chi hefyd clicio ar preview. Mae hwn yn dangos i chi sut mae'r holiadur yn edrych ar y cyfrifiadur, neu fan hyn, mobile, sut mae fe'n edrych ar ffôn symudol. Cliciwch ar Back, a nawr ar ôl i chi orffen i chi'n barod i rannu, Share. Felly, unwaith i chi'n clicio ar Share, dyma'r peth pwysica mae eisiau chi gofio. Ar hyn o bryd mae e'n dweud Only people in my organisation can respond. Mae rhaid i ni glicio ar hwn a'i newid e i Anyone with the link can respond, neu chi'm yn mynd i gael llawer o atebion. Unwaith mae fe hwnna'n gywir, nawr mae gyda chi'r linc, dyma'r ddolen, y linc at eich holiadur chi. Cliciwch copy, llwch chi roi ar eich Teams chi, yn eich e-bost chi, le bynnag fynnwch chi, er mwyn trio cael gymaint o atebion ag allwch chi. Fan hyn, Hefyd, gallwch chi gael cod QR. Gall rhywun sganio'r cod er mwyn gael mynediad i'r holiadur. Triwch roi y cod i gymaint o bobl y gallwch chi hefyd i gael gymaint o atebion a gallwn ni ar gyfer yr holiadur. Wedyn, os ewch chi nôl i clicio'r forms, beth sy'n dda, mae hwn yn safio, mae'n arbed yn awtomatig, sy'n eisiau i chi arbed e. Fe welwch chi'ch holiadur fan hyn. Ar hyn o bryd mae'n gweud zero responses, ond wrth i bobl ateb bydd y rhif yna'n cynyddu. Cliciwch arno fe ac ar y rhan responses a fan hyn byddwch chi'n gweld yr ymatebion. Byddwch chi'n cael cynrannau a graffiau a llwyth o ymatebion gwahanol. Nawr ni'n edrych ymlaen at weld eich atebion chi. E, pob lwc, os ydych chi unrhyw gwestiynau, cofiwch ofyn i Miss Davies neu Miss Stevens neu fynne ar Teams. Pob lwc.